Hemmämiz bilýäs, Konstitusiýa bilim almak hukugyny kepillendirýär. Şu Konstitusiýa boýunça adamyň nirede okamagy möhüm däl, Başga bir möhüm zat, hiç kimiň ýaşlara saýlan hünärini özleşdirmegini ýa saýlamagyny gadagan etmäge haky ýok. Iş ýüzünde näme bolýar? Her ýyl okuwçylaryň ýurtdan çykmagyna rugsat berilmeýändigini her ýyl görýäs şony. Wizalary bar bolsa-da, okuw üçin pul tölenen bolsa-da, uçar biletleri satyn bolsa-da, Biziň ýaşlarymyzy samolýoda goýberenoklar. Emma bular ne tolko samolýoda, beýleki nemelerinem hukuklaryny bozýarlar. Mysal üçin, bu instituda sen okap bileňok, bu hünär saňa bolanok ýa-da näme üçin sen bu şol ýurtda, Türkiýede ýa Russiýada podkursa okadyň we şuny ýaly biderek soraglary berýärler. Indi bu ýaş adam bu gadaganlyga şikaýat etmäge synanyşýar. Synanyşanda nähili ýagdaýlara duçar bolýarlar? Ombudsmene hat iberip bolanok, ony poçtadan poçtaň işgärleri alanoklar, kabul edenoklar. Prezidente hat ugradyp bolanok, onam alanoklar poçtadaky işgärler gorkunjynamy ýa şeýle buýruk geldimi belli däl. Indi geliň bu barada gürleşeliň, pikiriňizi eşideliň. Sebäbi diňe bi hak hukugy bozmak bir mysal, öz ýanyna beýleki hak hukuklary bozmaga bile çolaşyp gidýär-de. Şo barada bir gürrüň etsek, baş üstüne. Assalamu aleykum herkese. Waleýkim assalam.
Gowmysyz hemmäňiz? Hoş geldiň. Hoş bolduk.
Men gyzymy geçirmediginden aýdaýyn, hazır başlaýyn. Şu hökümetimiz ýani diýdim-ä, bagtsyzlygymyz diňe hökümetimiz bilen ýani alakaly. Hawa. Ýa biz başga bir ýaňky kesellikden ýa bir ýaňky bir ýalňyş ýollarda gidip bir gynalmadyk ýaly. Hemme nämemize hökümet sebäpçi ýani. Hemme zada böwet bolupdy. Öňümizde ýürmänimizde zatymyza, meselem, gyzymy geçirmedikden habaryňyz bar, eşitmede, eşitmedikler bolsa, ine, e, student gyz, e, ikinji kurs gyzy, e, hemme zady bolsa-da geçirenak, ýagny bilet, pasportyny täzelep al, e, täzelemänä gitmän studen, giden student gyzymyzy. O, çykanak, iki müň dollar sorap duran aeroportda.

Hazir Ine 2000 dollar sorapdylar. Ki men gyzymdan pul alybam geçirmek geçirenaklar 2000 dollara da mesela. Yani e, geçirip bilmes diýip şey diýipdir. Indi bir hat yazdı, hat yaz jogabyna garaşyp otyrys. E, bilmedik. Biziň gelmegimize de şu hökümetim sebep sebepkar oldy. Ýagny magazinlarym ýykdy, habaryňyz bar. Hawa, men Türkiýä geçjek wagtynda-da şu magazinlarym ýykanly sebäpli, ýagny ekmek, ýagny çörek, ýagny gazanma nämämi, nokatymy ýapdy, ýapany üçin Türkiýä gaýtmak zorunda galdym. Ýa gyzlarymam ýetişip gelen wagtydy, ta okuwy onunjy klasy gutaryp, instituta girmeli zaman zamandy. O wagtlarymyzda dollarlar otuz altyda galyp gitdi. Ýagny bankada-da ýok. Dollar bilen şertnama baglaşyň Russiýa bilen. Russiýada okudy uly gyzym. Dollaram ýok. Bular ýaly ýaňky näme mejburyýet bilen çykdyk bizem ýurt daşyna. iş ýok owo magazen ysy ýykdy näme üçin diýse ýaňky pažarnyý maşyn geçip bilmeýär falan diýip ýany döwre bap dälmiş eski eskirmiş ýaňky eski magazinmiş ele ne ýer ne ýer berdi ne magazin berdi bular ýaly ýagdaýda gaýtmak zorunda galdym ine gaýtdykdan soňra-da meni aeroportda geçirmediler ýany näme diýse ptiçkam barmyş diýe

Hawa, ýaňky ptiçka diýen rus kelimesi, hany perewod et, näme, näme üçin men Eý, gepdiň gysgasy ýa uzyn gepdiň gysgasy wagtyňy almaga-da, almana-da ärzime bu aýdyp oturan zatlarymyz, gaty bir utanç beriji şeýler. Geçirmedi ýany meni. Ondan soňra bu kanuny gaty talap edip, şu oturan ýeriňiz, bu sistemiňiz, prezidentiňiz bilen goşup diýdim, hemmäňize degişdirerin ýany. Ede oturan işleriňiziň hemmesini altyňyzyň üstüne getirip diýdim. Degişer hemme zadyňyz diýdim. Meni geçirmeseňiz, oturan ýeriňem, stoluň gerek bolsa geçir diýip, beýle kynçy, gaty kynçylyklar bilen geçip gaýtdym menem. Şular ýaly ýagdaýda indi bir jahyl bolsa-da, ýaňky dünýäden gutkaraly bir dogan çagamyzy bir okutaly hiç bolmasa diýip çyrpynyp ýörerkäm bu tarapda ýene gyzymyzy pasporty dolup näme etgende geçirmedi. Indi

Bu bu ýaşlar Türkmenistanyň gelejegi dälmi? Bu elementar zatlar näme üçin bu ýaňky halkymyz tepki bermeýär? Meň hemme hökgäm, gahyr-gazabym, hemme zadym şu halkymyza. Hawa, o hökümet diýen adam ýaly näbileýin o haram iýip, harama näme edip giden olar gözlerini ýag baýlap, ony Allatagala Kuranda aýtyp goýdy nä? Aýtyp goýan. kalplaryny muhurlap diýip gözlerine perde indirip goýduk diýip onlaryň olar görmeýär näme etseňem bu halal pala para ýolup turarlar halal halkymyz görmeli bu zaty bir bir birimiz ýanda durmala ahyr bir iý bir boldy diýen bir ýeri bu syňyr diýen zat ýokmy ne halkymyzda men halal iýip oturan halklara men men bu hökümet bilen muhatap bolmak meniň muhatabym diýil olar awa

isteris diýip biziň asfaltlarymyz zeýkeşlerimiziň ýanlary musurdy. Musur biziň öýdüň ýanyndady. Hemme musuryny ýaňky kassaplar ýaňky içek-çabagyny her türli iti itiň ölüsi barmy başga zadymy biziň öýdüň ýanyna dökýärdiler. Zeýkeş bar şuny arassalap beriň diýip aýdanymyň şu ýaňky gara asfalt görmedik diýip aýdanym üçin meniň bütin nämelerimi çykarman otyrlar minekeý.

Bular ýaly jahyllyk, bular ýalda näme bolarmy ýany? Jahyllyk bilen jahyllyk bolsa-da bular ýaly bolmaly däl diýip düşünenä. Hormatly watandaşlar, islendik bir döwletde döwlet baştutany wezipä geçende esasy borjy, iň birinji nobatdaky borjy, ýagny halky gowy günde ýaşatmak. halky alada etmek, halkyň ugrunda işlemek. Emma Türkmenistana gezek gelende protiwopoložnoý, tersine, ýagny kanunlar garşylygyna işleýän. Muny iş praktikasynda elbetde her bir türkmenistanly watandaş görüp ýörendir. Mysal üçin, erkin syýahat etmek. Ýagny daşary ýurda çykmak. Wiza girizildi, mysal üçin Türkiýe döwletine çykmak üçin wiza girizildi, elinde wizasy barlygyna seretmezden, bardygyna seretmezden gaty kän adamlar yzyna gaýtarylýar. Sebäbini sorasa, git ýaşaýan ýeriňdäki migrasiýadan öwren, şo taýdan sora. Logika, yzyna gaýtaranda biri gaýtarýar, bar näçe ýüz kilometr öz ýaşaýan ýeriňe baryp, o ýerden öwrenmelimiş bolýar. O ýere baranda-da Aşgabadyň, Aşgabadyň halkara aeroportyndaky işleýän migrasiýa işgärleriniň eden işine biz jogapkärçilik bermeýäris diýýär. Gutardy. Howa. I sistema şunuň ýaly bir mekr şekilde düzülen. Iň soňunda migrasiýadan geçmeli. Başda bagažyňy tabşyrýaň, ondan soň serhetden geçýäň. Ýanyňda näçe möçberde puluň bar bolsa, o ýerde näme deklarasiýa düzülýär. Ondan soň iň soňunda migrasiýa. Git biletiňi tabşyr, ýogsam köýer. Adam Onsuzda Türkmenistanda işsizlik, howa pul tapmak kyn, biletim köýmesini hasyr-husur kassa ylgaýa, ondan soň indi bir migrasiýa bilen indi gürrüňdeşlige geçeýin diýmäne hiç hili mümkinçilik ýok. Bar-bar çaltrak biletin köýer diýip nemedik goýberýärler. Hatda iki müň on altynjy ýylda men özümem şoňa duçar boldum. Ýok ýerdäki soraglary berýär, adyňy üýtgetdiňmi, familiýaňy üýtgetdiňmi, Hawa, öň Türkmenistandan çykdyňmy, şu üç soragy ýedi gezek gaýtala. Bu ýedi gezek gaýtalamak diýmek näme? Ýa psihiki tarapdan şo ýerde işleýän adamlarda kynçylyklary barmy? Bir gezek bolýa, maksimum iki gezek düşünmedi, ikinji gezekde islendik bir adam düşünäýmeli. Ýedi gezek şo bir soragy çinkläp soramak, bul ýa psihiki kemçiligi bar, ýa başga birneme, bilemok. Indi ondan başga, Bütindünýä deklarasiýasy, ýagny Ynsan haklary deklarasiýasynyň on ikinji statýasynyň on ikinji maddasynyň birinji bölüminde her bir adam erkin syýahat etmäne haky bardyr. Türkmenistan hökümeti öz raýatlaryna, öz watandaşlaryna beýle çäklendirme girizmek bilen, ýagny Bütindünýä deklarasiýasy biz üçin hiç zat diýmek diýen manyny berýär. Köp şaýatlar bilen gürleşýäs, habarlaşýas, Şo migrasiýadan geçmeli bolanda, şo kabinete baryp gaýt diýip, bir gapyny görkezýärlerdi. Barýaň, hawa, soraýar, Nirä barýaň? Diýeli, Türkiýä, Russiýa, tapawudy ýok, islendik haýsy ýurda bilet alan bolsa, pelança, iki müň dollar, iki ýarym müň dollar, şo adamyň egin-eşigine, bir ýüzüniň fizionomiýasyna, zadyna seret, şo taýda nyrh kesýärler. Şunça puluň barmy? Hawa. Töle-de ötä gidäý. Töle, gideber. Indi şu taýda sorag ýüze çykýar, bagyşlaň welin, men şol soragy ýaşulylara-da jogap bermegini haýyş etýän. Türkmenistanyň halkara aeropordy hozrasýoda, ýagny hojalyk hasaplaşygyna geçdimi ýa döwletiň býujetinden tölenýän edaramy? Eger hozrasýoda geçen bolsa, o barada ýagny habar paýlaşmaly. habaryňyz bolsun diýip, hozrasýoda geçdi, ýagny hususy eýeçilik diýip açyklama bermeli, ýagny o zatlaram ýok. Indi ondan başga bilşiňiz ýaly, tüweleme diýmeli, Türkmenistan hökümeti korrupsiýa meselesinde gündelik görüp ýören zadymyz, mysal üçin, pelan edarada işgär alyp oturanmyşynlar diýende, eýýäm adamlaryň beýnisine siňdirip bildiler, ýagny tüweleme diýen, şo ýere işe girmek üçin wzýatka näçe tölemeli diýip. Eýýäm halk muny bir edil bolmaly zat, bir kanuna laýyk gelýän zat ýaly şony kabul etýär. Hawa, indi ýuwaş-ýuwaşdan, mysal üçin, men Türkiýä gitjek ýa men Rossiýa gitjek diýende, biletden daşary tölemäňe iki müň, iki ýarym müň dollaryň barmy diýen sorag ýüze çykar ýaly, eýýäm adamlaryň beýdnsinde ewolýusiýa, ýagny şu bolup geçýän situasiýalara, hadysalara eýýäm adaptasiýa prosesi ýola girdi. Indi ondan başga, şundan iki ýyl öň men ýutub kanalda, hatda Prawozasitnikleriň kanalynda-da paýlaşyldy, men öz ýutub kanalymda-da goýdum, pasport temasy boýunça, bir müň dokuz ýüz altmyş üçünji ýylyň ýigrimi dördünji aprelinde Wenada geçirilen Wenskiý konwensiýa diýip girizilen şo konwensiýada, hawa, konsullygyň borçlary barada kanunlar ýazylan. Bäşinji statýanyň bäşinji maddanyň D punktynda şu taýda Konsullyk edaralary pasport bilen raýatlaryny üpjün etmelidir diýip, bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylyň on sekizinji iýunynda Türkmenistan özbaşdak döwlet hökmünde şu Konwensiýanyň kanunlaryny biz boýnumyza alýarys we gyşarnyksyz ýerine ýetireris diýip gol çekýär. Hawa, watandaşlar, ine kanun. Şu kanun boýunça sen maňa pasport bermeli diýip talap etmegimiz jenaýat bolmaýa diýip halka çagyryş etdim men. Üstesine Türkmenistanyň Migrasiýa hakyndaky kanunynyň ýigrimi dokuzynjy maddasynyň üçünji punktynda hem Şol kanun bar. Daşary ýurtdaky raýatlar diplomatik edaralaryň üsti bilen pasportyny almaga haky bardyr diýip. Emma halkymyza gezek gelende ýa güýçli gorkuzylan, ýa-da sowady ýok, şony baryp, ine kanun, şu kanun boýunça sen maňa pasport bermeli diýip talap etmäge ýa Bilimi ýok ýada güýçli gorkuzylan e netijede näme bilen gabatlaşýas o bikanunmy tutulýa ugradylýa türkmenistana türkmenistandan çykmak üçin neme etmeli ýagny pul töläp çykmaly bul emeli ýagdaýda halky ezmek üçin bir düzülen sistema diýsek biz ýalňyşmarys başda belleýşim ýaly Beýleki döwletlerde döwlet Baştutany halky alada etmek üçin wezipä ýetýän bolsa, Türkmenistana gezek gelende protiwopoložnyň, ters, garşylygyna, ýagny näme iş etmeli, şeýle bir ýollar düzmeli, tor gurmaly, sistema şuňýaly bir düzmeli, halk özi öz eli bilen Owe agam gaýrat et men bir geçeýin ýa agam gaýrat et owe şul nämäni çözeli diýip. Şun ýaly ýagdaý watandaşlar. Muny düzetmek, muny düzetmek gelip daşary ýurtdan owe bir güýçli ýewropa döwletleri owe günbatar döwletleri ýa goňşy döwletler geler-de bu sistemany düzedip berer diýen pikirde ýören bolsaňyz gaty kän ýörärsiňiz. Bu zatlary düzetmek ýene-de halk ýol berdimi? Şony ýoldan aýyrmak ýene halkyň özüne bagly, watandaşlar. Eger biz şeýdip ýöresek, ýöräberýäs. Hiç kim aýdyp bilmez, owe, men şonuň ýaly zada gabatlaşmadym ýa eşitmedim ýa ýok onuň ýaly zat diýip bilmez, eger ony aýtýanlar hem eýýäm, owe, diýmek, hökümetden iýmitlenýän, peýdalanýan adamlar, belki, ýüzden biri zat aýdyp biler. Pikirleneliň, watandaşlar, eger biz ýöresek, şeýdip ýöräberýäs. Bir kanun diýen zat bar. Bir wezipäniň borçlary bar. Wezipä geldiňmi, sen halky ezmeli däl, halkyň bir gowy ýaşaýşy üçin. Takitak, gizlin zat däl, Türkmenistanda işsizlik, korrupsiýa, Türkmenistanyň içinde güzeran geçirmek kyn, söz azatlygy ýok. Iň bärkisi Aşgabada girmek problema. Iň bärkisi beýleki welaýatlardan oba Aşgabada neme almaýarlar. Men kagyza ýazyp aldym watandaşlar depdere Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ýigrimi bäşinji maddasyny okap bereýin. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär hem-de Şu Konstitusiýa we kanunlar bilen kepillendirilýär. Halkara hukuklar bilen deň babatda bolmaly bolsa, näme üçin Bütindünýä ynsan haklary deklarasiýasynda görkezilen kanuna garşy işleýär bu edilýän işler? Umuman aýtjaklarym şul watandaşlar pikirleniň we eger şuň ýaly durmuş kanagatlandyrýan bolsa berekella diýmek galýar. Oýlanyň pikirleniň Geljekki nesil üçin biz näme galdyryp otyrys? Biz näme galdyrýas geljekki nesil üçin? Bolýa özümiziň-ä boljagymyz boldy, oba maňlaýymyza ýazlanyp, oba kyn günde ýaşamak, oba çekeleşmek, hak-hukugyňy talap etmek, oba-ä geljekki neslimize biz näme goýup gidip otyrys? O wziatka o şuň ýaly bikanunlyk ýene näme a wziatkanyň soňy baryp nirä direlýär iň bärkisi wziatka bilen medisina bilimini alan adam erte bir gün operasiýa etmeli adamlara ýada wziatka bilen prawa alan adam rula oturmaly ertir bir gün çagalaryň şu köçäni kesip geçmelidir

I obidno im. Dogry aýdýaň, menem birnäçe däl onlarça şeýle mysallar eşitýän, aýdýalar, gürrüň berýäler. Mundan başga bu maşgalany dargadýan usul.
Şu Bahar gelnejäniň aýdanlarynyň üstüne. Hä, gurşak bolsun, aha.
Gurşak bolýan, Bahar gelneje aýtdy, näme durmuşa çykýan gyzlar hatda çakylyk ýagny priglaşeniýe ugradanda-da Ejesini kakasyny Türkmenistan migrasiýasy ýagny çykarmaýar. Şu taýda bir belläp geçjek zadym şo durmuşa çykýan gyzlar daşary ýurtlulara belki on ýada on bäş prosenti ýagny göwni bilen söýgi bilen durmuşa çykýar ondan galany Türkmenistanda kyn durmuşyň barlygyny göz öňünde tutup şoňa täzeden gaýdyp barmazlygy üçin köp halatlarda alaçsyz ýagdaýda durmuşa çykýar. Munuň berip biljek netijeleri demografiýa temasynda geljekde Türkmenistanyň halkynyň köpelmegine gaty uly ýetirip biljek zyýan geljekde bu zatlar ýagny otražatsiýa etjekdir.
Aýtjaklarym şul. Dogry, şo çykgynsyz ýagdaýa düşensoň, wizasy bolmansoň, pasporty bolmansoň, Türkmenistana baryp, gaýdyp gatnamaga ýol bolmansoň,
Birinjiden-ä näme üçin adamlar ýurt daşyna gitýär? Esasy gitýänleň köpüsi işläp, gazanyp maşgalasyny eklejek bolup. Ikinjem okuw. Üçünji belki turizm ýa bolmasa ýaňky ýaly durmuşa çykýanlaň dogan-garyndaşlary ol az prosent. Esasy ýaňky birinji-ikinji mesele. Indi sen näme üçin hökümet bolup, şol adamlara päsgel berýäň? Pis migrantlar üçin, meselem, ýaňky özüň öz ýurduňda iş bilen üpjüm edibilmeýän bolsaň, sen näme üçin päsgel berýäň? Ol hakykatdanam, ýaňky Atamyradyň aýdyşy ýaly, Döwlet başyna geçýän adam halkyň aladasyny etmeli, birinji nobatda. A biziň döwlet başyndakylarymyz halkyň aladasyny etmän, gaýtap halky agyr ýagdaýa salýarlar. Horluk çeker ýaly ýagdaýa salýarlar. O genosid ahyryn. Öz halkyňa ganym sen. Näme üçindir şo päsgel berýärler çykmana. Birinjiden-ä gorky. Ýurt daşyna gitýän adamlar ýurt daşynyň durmuşyny görýär, ýurt daşyndaky adamlar Türkmenistanyň kontrolyndan çykýar, onam türkmen hökümedi islänok. Hemme kişi kontrol astynda bolmaly. Şolaň hemme hereketlerini görüp durmaly, eşdip durmaly. A ýurt daşyndakylary kontrol etmek kyn. Onnoň ýurt daşynda adamlar rahat bolandan soň ýurduň içindäki ýagdaýy metbugat bolýamy ýa syýasatçylara bolýamy ýa ynha şular ýaly grupba grupba bolup çykyş edip baýlaşýalar ne şo şu zatlardan gorkýalar. Ýa bolmasa piketler. Şäher soňky döwür azaldy o azalmaz ýalam däl näme üçin diýseňiz öň has Türkiýede rahat bolýardy biziňkiler Soňky şu wizasy girdiler bäri türk hökümedem gaty gysa ugradylar bular ýaly ýagdaýa ýol berenok piket diňe piketem däl ýaňky şular ýaly ynha çykyşa etýänlerede garşy näme üçin diýseňiz türkmen hökümedi spisik berýä ine şul adamlary meselem Mümkin bolsa deportirowt ediň diýip, olar biziň döwletimize garşy çykyş etýärler, döwletiň içinde nemes rahatsyz salýarlar. Şolar ýaly meselleri orta çykaryp, ýaňam aýdyp geçdiňiz, soňky döwürde ýene Atamyrat aýtdy, Ahmal bolmaň esasan Stambulda gaty uly herekede geçdiler türk hökümedi bir topar nelegal bolsun legal bolsun wizaly adamlaram deportirz edişip ýörler ýa ýaşaýşa rugsat bar adamlaram deportirz edip ýörler edilýäniniňem sebäbi ýaňky ýene Türkmenistan tarapyndan şol adamlaň ady berilýär. Sen ol wizaňa-da seredenok, pisadiňe-de seredenok. Şeýdip, türk hökümetiniň hem bu etýän hereketleri, ýaňky esasy Türkmenistanyň gazyny almak üçin hem şony soňunda Ýewropa geçirmek üçin o bir mesele, esasy meseleleriň biri. Onnoň studentler, sen Döwlet bolup, gaýtap öz ýaşlaňňy, öz agalaňňy ylym bermäne hereket etmek gerek. Şolara ýagdaý döretmek gerek. Öz ýurduňda bir okat, ýöne ýurt daşynda-da bir topar döwletlerde ady belli institutlar, uniwersitetler bar. Şolarda bilim alyp gelseler, saňa o gowy spesialist bolup gelýär ahyry. Bilime ýol bermese döwlet, döwletiň gelejegi bolmaz. Näme üçin diýseňiz, täze tehnologiýalary öwrenmeseler, täze neme durmuşy, ýurt daşyndaky hemme sistemalary görüp, şolary alyp ýaşlar öz ýurdunda ulanmasa, döwletiň gelejegi bolmaz. Şoň üçin şu zatlary bir pikir etmek gerek. Özleri indi döwlet tarapyndan sen ugratmaýan bolsaň, özleri gidip okuwa girip okajak bolýanlara-da päsgel berýärler. Olara gaýtap ýol açmak gerek. Näçe seň ýaşlaň köp ýurt daşynda bilim alybilse, şonça döwletiň peýdasy. Ýöne şoňa düşünenoklar. Ýöne muňam sebäbi, ýaňky aýdyp geçişim ýaly, iş migrantlara päsgel berişleri ýaly gorky. Ýaşlaň ýurt daşynda ýurdy tankyt ederler, ýurt daşynda öwrenip, kanunyn işleýşini, ynsan haklarynyň nähili goralyşyny, sosial meseleleň nähili işleýşini, bu zatlary görüp, ýurtda-da şo zatlar talap ediler diýip, mundanam gorkýarlar. Ondan ýurt daşynda şular ýaly çykyş edip tankyt edip ýa iň bolmanda ýurduň ýagdaýyny aýdyp dursalaram şoda ýurda garşy hereket diýip düşünýäler. Hemme siwilizowny ýurtlarda diňe tankyt etmek däl umumy ýagdaýy aýtmak aýyp däl. Oppozisiýa diýilýänem aýyp däl. Hökümede bagly däl NPO-laram aýyp däl. Ýöne Türkmenistanda bulaň hemmesi Watana dönük, bular duşman höküminde sezilýär. Sen hakykatdan hem demokratik döwleti bolýan bolsaň, siwilizowny döwlet bolýan bolsaň, bu zatlara gadagan etmeli däl, bu zatlara dogry düşünmeli. Gaýtap, şu kemçilikler aýdylýan bolsa, şo kemçiliklere gaýşy hereket etjek bolmaly. Ýüzüňi ýurdy, halka tarap öwürmeli. Şonda sen özüňe heýkel gurmarsyň, halk saňa heýkel gurar. Halk seni elinde göterer. Bir topara seň hathalim şahyrlar ýa ýazyjylar saňa goşgy goşan bolup ýa aýdym aýdan bolup neme diýenler, olar kişi dilden bärde, olar seňe diňe ýaranjak bolup öz durmuşyny gowulaşdyrjak bolup etýän hereketleri. Ýöne hakykatdan hem halkyň aladasyny etseň, halk şony özi eder. Ony zorlap etdirmek gerek däl. Aeroport meselesinde ol hakykatdan hem Türkmenistanda korrupsiýa bilinmok, başga döwletlerde şolar ýaly ýokary derejede korrupsiýa barmy, ýokmy? Korrupsiýa köp ýerde bar. Ýöne Türkmenistandaky ýaly az ýurtmyka diýýän dünýäde. Näme üçin diýseňiz her ädimde korrupsiýa. Her ädimde, bir sprapkajygy aljak bolsaňam, ýa başga bir meseläňi çözjek bolsaňam, işe girjek bolsaňam, ýurt daşyna çykjak bolsaňam, görýäňmi, na, ýaňy Atamyrat aýdyp geçdi, şo iki müň dollaryň barmy? Bar. Bar bolsa, ana, şony goý-da, onda arkan geçiber. Ine, beýdip aç-açan korrupsiýa, o zatlar näme, Hökümet bilenokmy, görenokmy ýa oňa garşy hereket edýän guramalar görmeýärmi? Ýok, görýärler. Olaram öz paýyny alýarlar. Paýlaşýarlar. Şoň üçin aç-açan edilýän zat. Bu diýýän-ä bir az-owlak bir kän neme etmeýän neme bu halkyň aladasyny doly etmejek bolan bolsa-da, iň bolmanda şular ýaly zada, zatlara göz ýumman, şular ýaly zatlary ýok etseler, Şonda-da halk biraz bir rahat ýaşabiljek. Ýöne beýdip bir agyr ýagdaýa halky salmaly däl ahyry. Halky beýdip horlamaly däl ahyry. Özüň-ä kimidi bileňok, ne iş bilen, ne sosial meselelerini çözübilýäň. Bu zatlary edibilmeýän bolsaň, onda halkyň elini boş goý. Ol özi özi özüni eklär. Ýurt içinde-de, ýurt daşynda-daşynda-da işläp. Ýöne ne içinden, ne-de daşyna çykarmana Goňşy döwletler na nime etýär ahyryn? Görýäňizmi soňky döwürde Orsyýadam gysyp ugradyýan kimi iş migrantlary. Täze kanunlar çykaryp şolara garşy. Şondan ha täjikler, gyrgyzlar gaýtap Orsyýadyň hökümetine öz närazyçylygyny aýtýarlar. Beýdip biziň iş migrantlarymyzy gysmaň diýip. A biziňkiler gaýtap, Şu ýurt daşynda bar bolsa, ilini ýugradyň diýip, deportirowat ediň diýip ýüz tutýar. Eý, beýle-de bir zat dur. Iň soňunda ýöne aýtjak bolýanym, bu zatlaryň ir we giç çybnyň çişip-çişip ýarylmasy bardyr. Şonuň ýaly halkyň hem çydamyň bir derejesi bardyr. Şo ýagdaýa ýetirmez ýaly öňünden halkyň aladasyny etmek gerek. Ine, sag boluň.

Salowmaleýkim hemme kime. Mende dört soragym bar. Birinjisi, Türkmenistan döwletiniň öz watandaşlaryna ýurt daşyna çykmakda päsgel bermäge haky barmy? Ikinjisi, Türkmenistan döwletiniň öz watandaşlaryna pasportlaryny we başga dokumentlerini bermäne borçly dälmi Türkmenistan döwleti? Üçünjisi, Türkmenistan döwleti öz watandaşlarynyň başga ýurtlarda iň pes derejede ýaşamana we işlemäne mejbur galdygyna Namys edenokmy? Dördünjisem, iň esasy sorag, Böyle bir döwlete döwlet diýip bolarmy? Esasam, döwlete bu soragy berdim. Men ýaňky aeroport barada, o hazrasçetny bolanda-da, bir topar döwletler bilt satylanda, şonda bir bir prosenti bar, aeroporda berilmeli, şo bildiň bahasynyň bir ujundan aeroporda geçirilmeli. Şo prosent bildegiň bahasyna goşulýar. O-da ep-esli bolup ýygnanýar. Ol, meselem, günde näçe adam uçýar ýa aýyň dowamynda, ýylyň dowamynda. O-da bir bölek, doly, belki, ýetmeýän bolmagy mümkin, ýöne oňa başga ýollaram bar, başga hyzmatlar bar. Şoň bilen ol aeroport özüni huzurasçyotny ulanyda ekläbilýär. Ine aeroport barada şuny aýtjakdym men ýaňy doly aýdybilmedim. Hawa, şu aeroport döwlet bilen şertnama baglaşdy, baglaýar. I şo şertnamada hemme şertler görkezilýär. Şol sanda ýaňky prosent beýleki zatlar Ýöne bu şertnama hiç haçan şo öz borçlugyňy ýerine ýetirmeli däl diýen neme hukugy berenok. Dogry aýdýaňyz. Filosofiýa diýen söz bar. Filosofiýa şo filosofiýa sözüniň kök manysy ýagny musurman döwletlerden pelsepe diýen sözden çykan. Ondan başga ine algoritm diýen sözem al-Horezminiň ady bilen, algebra diýen sözem al Jabri diýen sözden, ýagny algebra, ýagny şu menem öz pelsepämi şu taýda, ýagny filosofiýamy aýtmak isleýän. Ýagny has sada dilde düşündirende, bolsa-da obada ýaşanlar ine mellek suwarmaly. Şu salma diýilýär, aryk diýilýär, ýap diýilýär, umuman şu çepe-saga nemeler bar, kölçe diýilýär-de, ekin ekilen nemeler. Öňüne böwet goýulsa, suw gitýändir. Ýagny haýsy böwetler Ýapyk bolsa, suw şo taýa barmaýa-da, açyk, haýsy tarap, haýsy ýeriň böweti açyk bolsa, suw şo taýdan girip, ýagny ýer suwarmaly. Indi bu hökümediň hem bul ýola böwet, bu ýola böwet, bu beýleki ýola-da böwet, ýene-de böwet, şo biziň açyp goýan ýolumyza bular gelmelidir barybir. Ine dokument bermezligi bir böwet, o puluň bar bolsa çyk geň bolmasa ýok diýip yzyna gaýtarylmagy bir böwet, wiza girizmegi oda ýene bir böwet, ýagny halky şu edil joýadaky arydaky suw diýip göz öňüne getirýän bolsa ine filosofiýa suw diýip göz öňüne getirýän bolsa Türkmenistan hökümeti unutmaly däldir, oba suw garkam edip bilýändir. Ýa-da hiç gelmän guradybam bilýändir. Iliň güýji, siliň güýji diýip ýöne ýere aýdylmaýar. Türkmenistan hökümeti şu sözlerden many çykarar diýip, men umyt edýän.